Voilà, mir haten haut de Mëtteg e Regierungsrot, wou mer zwee Haaptpunkten um Ordre du jour haten. Den éischten ass den Avis vun der nationaler Ethikkommissioun zum Rapport zu den nächste Phase bei der Impfstrategie an den zweete Punkt wor deen iwwert d'Mesuren déi d'Grenze concernéiere vum Areese an de Grand-Duché. Zum éischte Punkt, Avis vun der Commission nationale d'éthique. Rappel, Mir hate jo eng éischt Phas, déi elo nach amgaang ass, wou mer ugefaang hu mam Personal aus den, also Professionnels de santé in globo ze impfen. Dann d'Personal vun den Etablissements de santé, dat heescht och an de Spideeler an och déi an den Alters a Pfleegenheemer. An och d'Residenten aus den Alters a Pfleegeheemer si och amgaang geimpft ze ginn. Mir kommen elo esou lues. an den nächste Wochen an eng zweet Phas. Déi zweet Phas vun der Strategie soll och gemäss dem Avis vun der Commission nationale d'éthique dem Alter nogoen. Dem Alter nogoen. Mir géifen dofir déi nächst Kategorie fir déi Leit reservéieren iwwer 75 Joer. Dës Persoune ginn iwwer Postwee och invitéiert an do dem Alter no. Dat heescht, mir fänke mat den eelere Leit an där Kategorie un a ginn erof. bis 75 Joer. Do donieft, an där Kategorie vun där zweeter Phas, gehéieren och déi Leit, déi Persounen, déi hautement vulnérabel sinn. Dat ass eng Qualifikatioun, déi och zeréckbehale ginn ass duerch d'Commission nationale d'éthique a wou zesummen och Patienten, déi wierklech speziell Traitementer hunn oder déi wierklech ganz, ganz héich à risque sinn, sollen nonobstant den Alter, dat heescht, egal wéi en Alter se och hunn, kënne geimpft ginn. Déi Lëscht gëtt etabléiert, nodeems d'Santésministesch och de Comité des maladies infectieuses consultéiert huet an och dës Woch Gespréicher huet tëschent dem Comité des maladies infectieuses an zesumme mat Representanten och vun den Dokteren. Dat ass déi zweet Phas. Déi drëtt Phas, déi kënnt, wann ee méi d'Präzisioun och huet vu Livraisoune mat de Certituden, mat de Quantitéiten, an da wäerte mer och déi kënnen dann och festhalen. Zu dem zweete Punkt, dee mer haut um Ordre du jour haten, iwwer d'Areese an d'Lëtzebuerger Land, wäerten ab dem 29, ab dësem Freiden, nei Mesuren gëlle fir an d'Land eranzekommen. An dat zielt fir d'Arees mat de Fliger. Dat mir hunn eis limitéiert op de Vol aérien. Et woren Diskussiounen och iwwert de Verkéier an per Auto oder och per Zuch, wou mer wëssen, dass eng Kontroll ganz, ganz schwierig och ass. An esou wéi mer och e Freideg annoncéiert haten, hu mer Consultatiounen och mat de Nopeschlänner och gehat. wéi gesot, e Freiden, an dat fir eng Durée vun ganze Februar, dat heescht bis Enn Februar, wäert en als Konditioun, fir op Lëtzebuerg ze kommen, en obligatoreschen Negativtest do sinn, ob dat e PCR oder Schnelltest, en Antigentest ass, deen eng maximal Durée vun 72 Stonne dierf hunn. Dat ass d'Konditioun, fir an de Fliger eranzeklammen. Dee muss och da presentéiert ginn. En Supplément ginn et och fir Net-EU, et heescht ausser Schengen areesen, duerch mam Fliger ukommen, duerch Net-EU-Länner wäert och um Findel selwer e Rapidtest gemaach ginn, en Antigentest, deen och supplémentaire ass. Mir waarden och déi nächst Deeg of. Dir wësst, dass d'Kommissioun och ugekënnegt huet, dass se där donkelrout Zone giff definéieren, déi och an der EU sinn, déi wäerten och dobeikommen. Mir sinn eis bewosst, dass och an der EU a verschiddene Situatiounen am Moment, a verschiddenen Plazen am Moment d'Situatioun eng ass, déi och vill Ustiechungen huet. An do kann een net ausschléissen, dass och EU-Zonen oder EU-Länner an den nächsten Deeg oder Wochen och op där Lëscht kommen, wou dann nach als Condition supplémentaire e Rapidtest ass, wann een hei zu Lëtzebuerg ukënnt. Mir waarden do op d'Conclusioune vun der Kommissioun, déi och mat der ECDC wäerten do déi Punkten och eis presentéieren. Wéi schonn virdrun erkläert, ass dat, wann ee mam Fliger areest, dat heescht d'Frontalieren si lo net concernéiert vun deenen Tester, mee fält fir, All Persoun, déi op Lëtzebuerg kënnt, no enger Vakanz oder engem Séjour à l'étranger vu méi wéi 72 Stonnen, an dat gëllt fir Résidenten oder Net-Résidenten, dat heescht fir Leit, déi hei wunnen, mä awer och esou gutt fir Leit, déi net hei wunnen, déi, wéi gesot, aus dem Ausland kommen a méi wéi 72 Stonnen och am Ausland waren. Dës Mesure, wéi gesot, ziele bis den 28 Februar an wäerten ab dësen Freideg och a Kraaft trieden. Dat sinn déi zwee Haaptpunkten, déi mer haut um Ordre du jour hate vum Regierungsrot. A géif direkt der Gesondheetsministesch d'Wuert weiderginn, fir méi an Detail kënnen ze goen.
Jo, merci. Dat Essentiellt ass eigentlech schonn gedot, gesot. Vläicht fir d'éischt zu der Impfstrategie. Do si mer haut e Schratt weider komm, fir eng Visibilitéit op déi nächst Phas ze ginn. Ech géif just nach eng Kéier vläicht rappeléieren, wourëms geet et an der lëtzebuergescher Impfstrategie. Et geet drëms, fir d'éischt deene Leit d'Méiglechkeet fir eng Impfung ze ginn, déi Dee gréisste Risiko hunn, wierklech un dëser Krankheet ze verscheeden oder schwéier Komplikatiounen ze maachen. Dat ass eist Zil, dat ze evitéieren an déi Leit, déi am meeschte Risiko hunn, am Fong geholl am schnellsten duerch de Schutz vun der Impfung kënnen a Sécherheet bréngen. Hand an Hand domadder geet natierlech och déi Situatioun an eise Spideeler, well grad dës Leit, déi ebe riskéieren, schwéier krank ze ginn, déi statistesch gesinn Méi e grousse Risiko wéi déi aner, dat sinn natierlech och déi, déi eng Belaaschtung fir de Gesondheetssystem duerstellen. An dofir ass et deen duebelen Objektiv, déi duebel Zilsetzung, fir esouwuel si selwer prioritär ze schützen, wéi och doduerjer natierlech dofir ze suergen, datt fir eis alleguerten eis Spideeler esou gutt wéi méiglech kënnen fonctionnéieren an net iwwerlaf ginn. Dofir an där éischter Phas, nach eng Kéier als Rappell, war et d'Approche fir ronderëm vulnerabel Leit e Cordon sanitaire ze setzen, dat heescht eng Impfung fir déi Leit, déi am Gesondheets a Fleegesecteur selwer schaffen, also ronderëm krank Leit, ronderëm vulnerabel Leit. Dat gëllt esouwuel fir d'Spideeler wéi och ausserhalb vun de Spideeler an och an de Réseauen, Réseau de soins. Dat sinn alles Professiounen, déi direkt un der Front sinn a ronderëm Leit schaffen, déi engem héije Risiko ausgesat sinn. An dann an der éischter Phas och um selwechten Niveau d'Résidenten selwer aus den Alters a Fleegestrukturen, well si duerch dat not Zesummeliewen an duerch hiren Alter ganz besonnesch der Gefor ausgesat sinn, un dësem Virus eben ugestach ze ginn an dann och Komplikatiounen ze maachen. An der éischter Phas, wësst Der, dass d'Impfung op verschidden Aart a Weise virleeft, eng Kéier op de Sitë selwer vun de Spideeler, awer och an de Centres de vaccinationen, fir dat Personal, wat ausserhalb schafft, an och an den Altersheemer, a geschwënn och fir d'Personal op der Plaz an de Sitë. An deem selwechte Sënn huet och elo d'Ethikkommissioun sech ausgelooss, dass mer an där selwechter Logik solle weiderfueren, Wann een dat weider denkt, da sinn als nächst eis eeler Matbierger un der Rei, déi, déi wierklech dem Alter no vun uewen no ënnen da giffen ugeschriwwe ginn, mat enger ënneschter Limitt hei vu 75 Joer, well mer wëssen an och gesinn hunn, dass dat wierklech déi Alterskategorie ass, déi hei dem gréisste Risiko ausgesat ass. Doniewent, an dat ass wichteg, ass et och d'Meenung gewiescht vun der Ethikskommissioun, fir eng parallel Schinn opzemaachen, déi onofhängeg ass vum Alter vun de Leit, wou et ëm déi héich Vulnerabilitéit vun de Leit geet. Wat bedeit dat? Dat si Leit, déi am Fong geholl onofhängeg elo vun hirem Alter duerch hir Gesondheet an enger Situatioun sinn, wou se e ganz héije Risiko hunn, wa se giffen dëse Virus kréien. Do ass et selbstverständlech den Dokter, dee wäert gefrot sinn, fir dat anzeschätzen. An et ass schonn ugeschwat ginn, mir hunn och do Lo, opgrond eben vun där heite Piste, déi eis virginn ass an déi mer och akzeptéiert hunn, schonn en Avis ugefrot bei eisem Conseil supérieur des maladies infectieuses, fir do déi néideg Virgaben ze ginn. Et ass wichteg, dass eis Dokteren, eis Medeziner wëssen, wat domadder gemengt ass, eng Persoun, déi eng héich Vulnerabilitéit huet. An an deem Sënn wäerte mer am Laf vun der Woch och wierklech kënnen eng Richtlinn opstelle vun der Santé aus, déi mer dann zesumme mat den Doktere festsetzen an dann dee Moment déi richteg Konditioune schafe fir datt d'Leit, wa se sech un hiren Dokter wenden, dann och deementspriechend e Certificat kréien, deen dat festhält. Dat ass et fir déi zweet Phas elo vun der Impfcampagne. Wéi gesot, eeler Leit, ugefaangen mat deenen Eelsten bis zum Limit vu 75, a parallel dozou déi als hautement vulnérable, also déi wierklech duerch hire Gesondheetszoustand enger besonnescher Gefor ausgesat sinn. Wichteg, dat wäert nach eng Woch daueren, bis do déi néideg Richtlinnen do sinn fir d'Dokteren. Et huet also Kee Wäert elo schonn an deenen éischten Deeg bei den Dokter ze goen, fir do e Certificat ze froen. Domadder giff der just do fir e klenge Stau bei den Doktere suergen. Si hunn nach net déi Richtlinnen, déi kréie se vun eis am Laf vun der Woch. A wann dat bis steet, dann ass et och de Moment, fir dann mat sengem Dokter ze kucken, ob een déi Konditiounen erfëllt, fir dann an déi dote Kategorie vun der Phas zwee ze falen. D'Reesbestëmmungen, dat steet an direkten Zesummenhang mat där Gefor, déi am Moment ausgeet vun neie Variatioune vum Coronavirus, déi ënnerwee sinn. Dir héiert dat alleguerten och international an der Press. Mir sinn do net ausgespuert. Dat bréngt, féiert dozou, datt mer hei ganz besonnesch virsichteg musse sinn an einfach evitéieren, datt ze vill Leit wierklech vu baussen erakommen, ouni getest ze sinn. Dat ass ganz wichteg, datt mer do e Filter setzen. Dofir ass et de Wonsch, och elo ganz schnell hei ze handelen an all Flich, déi hei zu Lëtzebuerg erakommen, deene Konditiounen ze ënnerleeën. Dat ass, et ass scho gesot ginn, also d'Konditioun, fir wierklech, wann een areest op Lëtzebuerg, egal vun wou, dass een, äert een an de Fliger klëmmt, en negatiivt Testresultat brauch. Dat kann e PCR-Test sinn, kann och e Schnelltest sinn. Dat ass wichteg, dass een dat ka virweisen. An da kënnt eng Zousazkonditioun dobäi fir Leit, déi entweder direkt oder iwwer den Transit aus engem Stat zréckkommen op Lëtzebuerg, deen ausserhalb vun der Europäescher Unioun läit. Do kënnt eng Zousazkonditioun dobäi, an zwar déi, dass een hei dann um Findel nach eng Kéier muss e Schnelltest maachen. Den Test generell virum Boarding, deen däerf net méi wéi 72 Stonnen al sinn. An et gëtt och eng Rei Exceptiounen. Fir dat Ganzt net ze vill komplizéiert ze maachen, géif ech et op dat Wesentlecht erofbriechen. Et ass esou, datt wann een elo manner wéi 72 Stonnen am Ausland war, da spillen déi Reegelen net. Also e ganz kuerze Séjour, dat géif goen, ënnert der Konditioun, datt et awer an der. Europäescher Unioun war an net ausserhalb, ass wéi gesot dann déi Zäitspan vun 72 Stonnen déi spillt, wou een dann déi Konditiounen net misst erfëllen. Da sinn och dovunner ausgeholl d'Transporteuren, also déi, dat wären dann d'Crewen vun de Fligeren, déi net missten déi heite Konditiounen erfëllen an och net d'Passagéier, déi hei zu Lëtzebuerg just am Transit wieren, déi just hei géifen tëschelande fir weider ze fléien. An dann hu mer och nach eng Rei Ausnahmen, déi et och elo scho gëtt fir de Staff diplomatique, wa si hei fir kuerz hei am Land just sinn, fir eng Durée vu manner wéi 72 Stonnen. Eng nei Ausnahm gëtt et och fir Leit, déi am Ausland wären an zréck willte fléien, déi scho Covid gehat hätten. Do ass et mat engem Test net ëmmer esou einfach, fir e verlässlecht Resultat ze hunn. Do ass eng Alternativ virgesinn, Dës Leit kënnen e Certificat virweisen, wa se an de Fliger klammen, deen deen bestätegt, dass se Covid schonn haten an och hiren Isolement gemat hunn. Dee Moment brauche se keen negativen Test ze maachen. Dat ass och wichteg, well et do mam Test net ëmmer esou opschlussräich ass, wann ee wann ee just den Test géif froen. Voilà, dat ass et zu deenen neie Mesurë vun haut. An da wäre mer fir Är Froen natierlech op nach. Wee fänkt un? Serge.
Gudden Owend, Serge Kesseler, Radio 10,7. Wat geschitt, wann e Passagéier refuséiert, Tester maachen ze loossen?
Wann de Passagéier den Test net ka virweisen, däerf en eigentlech net an de Fliger eran. Wann dat trotzdeem sollt geschéien oder e giff hei net wëllen dee Schnelltest maachen, an deem Fall wou dat gefrot ass, giffen, giff eng Quarantän gesprach ginn an da giffen hei zu Lëtzebuerg eng Quarantänsflicht kréien, déi vum, vum Direkter vun der Santé giff gesprach gi fir eng Durée vu 14 Deeg, déi natierlech opgehuewen ass ab deem Moment, wou en negativen Test ka virgewise ginn. Wou kënnen.
Just fir ze präziséieren, dat gëtt kee Krankeschäin, ha? Et ass net, deen aus enger Vakanz kënnt an een Test refuséiert, dann nach zwou Woche Krankeschäi kritt. Et soll kloer sinn. Dir hat virdru gesot, Madamm Lenert, de Certificat géif als Ausnam gëlle fir Leit, déi schonn Corona haten, Covid haten. Wou kënne Leit de Certificat kréien? Déi missten se dee Moment an deem Land, wou se sinn, bei engem Dokter ufroen, deen dat och deementspriechend da feststellt an hinnen dat ausstellt. Fir déi doten nei Reesbestëmmungen ass do een Gesetz néideg?
Nee, dat ass deels deels. Mir hunn, d'Basis ass d'Gesetz vun 1980 vun der Santé, déi dem Direkter erlaabt Ordonnancen ze huelen während enger Pandemie. Dat ass hei beméit ginn justement fir déi Leit, wat Lëtzebuerger sinn oder EU-Bierger sinn, De Pendant dozou fléisst awer och an dat Reglement an, wat mer scho kenne vu Juni un, fir Drëttstaatler. Do sinn déi selwecht Bestëmmungen erëmzefannen, mee déi kënnen net spille fir Leit aus dem eegene Land, respektiv fir EU-Bierger, sou dass mer dat iwwert de Wee vun enger Ordonnance vum Direkter vun der Santé maachen.
Fanny Kinsch vum rtl, Wéi wëssen d'Fluchgesellschaften, well scho Lioun, datt si musse kontrolléieren, ob een den Test huet, wéi wësse si, ob ee manner wéi 72 Stonnen an engem Land war?
Do ass d'Charge de la preuve de Moment bei de Leit. Ech mengen, se mussen do schonn déi néideg Dokumenter kënne virweisen, wa se hei erakommen an de Schengeraum, fir dat kloerzestellen. Dat heescht, wann ee elo mam Auto zum Beispill an Däitschland fiert an do de Fliger erëm zréckhëlt, da muss ee, wéi weist een dat dann?
Muss ech eng eng Attestatioun gi loossen oder eng Deklaratioun maachen? Ech mengen, do muss mer effektiv och nach Prezisiounen dozou ginn. Ech mengen, dat Ganzt kënnt a Kraaft ab de Freideg. An do wäerte mer och dofir suergen, datt déi néideg FAQen online si fir de Leit do Richtlinnen ze ginn, wéi se sech kënnen am Detail uleeën. An gitt Der dann och de Leit Richtlinnen, wéi se sech an deenen anere Länner teste kënne loossen? Well dat, ech kann mer jo virstellen, datt dat vu Land zu Land net onbedéngt d'selwecht einfach ass, fir esou en Test maachen ze loossen. Neen, dat, mir hunn déi Konditioun, déi mer stelle fir hei an d'Land eranzekommen, ech mengen, do muss jiddweree seng Precautiounen elo huelen. Ech menge mir sinn an enger Zäit, wou wou een do muss mat rechnen, wann ee reest, dass een oder deen aneren Imprévu kënnt. Ech mengen, et si Leit, déi sëtzen a Quarantän an Hotelen och elo nees. Dat heiten ass och esou eppes, do wou een eben ass oder wou een hireest, muss ee sech scho selwer oder mat sengem, mat deem, deen d'Rees organiséiert, a Verbindung setzen, fir dann dofir ze suergen, dass een dat huet. Mir hunn do och kee Moyen, fir dat elo an anere Länner Oder soss a Quarantän goen, wann een erëmkënnt. Genau dat. Dann hunn ech nach eng Fro zu der Impfstrategie. Also Dir sot elo, an der zweeter Phas ginn d'Leit dann no Alter geimpft a vulnerabel Leit do duerno. Fuert Der do weider no Alter oder ginn dann och vläicht geziilt Gruppe geimpft? Do war jo och d'Fuerderung zum Beispill vun an der Educatioun, datt déi solle prioritär geimpft ginn. Vläicht sinn do nach aner Gruppen, déi ee sech kéint virstellen. Et ass vill ze fréi. Mir wëssen net, wéi vill Impfunge mer wéini kréien. Wann d'Délai bis do sinn, wann d'Dose bis do sinn, da musse mer eis mat där doter Fro concertéieren. Am Moment wësse mer, wéi vill mer der hunn a wéi mer dat och kënnen organiséieren. A wa méi Livraisonen do sinn, wa méi eng Certitude do ass, mir hunn déi lescht zwou Woche matgedeelt kritt, dass Pfizer-BioNTech manner liwwert, mir hunn matgedeelt kritt, dass Moderna Manner liwwert, a mir hu matgedeelt kritt, datt d'ASeneca, déi mer elo sollen Enn des Mounts kréien, manner wäert produzéiere wéi virgesinn ass. Fir elo kënnen ze soen, wéi déi nächst Wochen a Méint ausgesinn, wier falsch a verfreet. Mir sinn eis bewosst, datt all Bierger elo gär giff wëssen, Wéini ginn ech geimpft? Mir sinn der Strategie nogaang an ech weess, ech kréie reegelméisseg och esou Schemae geschéckt, wou mer am Ranking net ganz vir sinn, well mer déi zweet Dosis halen. Mir hunn eng Rëtsch vu Länner, déi am Moment keng zweet Dosis méi hunn. A mat de Problemer vun de Liwwerunge riskéieren déi, dass déi zweet Dosis net kann en temps voulu richteg geimpft, also gebraucht ginn. Et si Länner, déi elo schonn aner europäesch Länner froen, ob se net kënnen Impfunge vun hinne kréien. Mee dès le départ wor bekannt, dass et zwou Impfunge wären. Mir hu 50 Prozent vum Stock gehal, fir déi zweet Impfung och kënnen ze organiséieren. An dofir gehéiere mer net zum peloton de tête, wa mer all Impfung direkt benotzt hätten, fir déi éischt Injektioun ze maachen. D'Ursula von der Leyen sot d'lescht Woch, dass wann ee 95 Prozent Effikassitéit vun enger Impfung hätt, muss een gewëssen, an engem gewëssenen Delai och déi zweet Impfung kënnen, kënnen organiséieren. An dat ass dat, wat mer festgehal hunn. Mee soubal mer méi Dosen hunn, soubal mer eng, eng méi sécher Previsibilitéit hu, well déi hu mir och am Moment net, Wéini, wat, wivill kënnt, also souguer wann et Engagementer ginn, Dir wësst jo, datt et jo kontraktuell Engagementer gi vun der Kommissioun mat de Produzenten, déi awer am Moment net agehale ginn, ass et onméiglech méi wäit elo ze plange wéi elo dat, wat mer haut och festgehale hunn, bis 75 Joer elo, also vun 100 sans limite, déi net a Strukture sinn, bis 75, déi elo déi nächst, déi geimpft ginn. An esou wéi d'Livraison am Moment ass, gesäit dat aus, datt. déi Impfung och nach puer Woche wäert daueren an bis dann hoffe mer op jidde Fall méi Certitude ze hunn, fir kënnen eng drëtt Phas ze decidéieren. Mee haut wier et verfréit. An déi Leit, déi elo invitéiert ginn, ginn déi dann an deenen Impfzenter geimpft? Do war jo och d'Propos vu verschiddene Spideeler, datt si kinnten och an de Spideeler vulnerabel Leit impfen. Do sinn e puer Méiglechkeeten. Dat si mer amgaangen och mat de Spideeler ze kucken. Dofir hu mer dës Woch wierklech déi Reuniounen elo och zesumme mat den Dokteren, mat de Leit vum Terrain, fir eeben en Fonctioun vun där neier Prioriséierung, déi do ass, ënner anerem fir déi Leit, déi héich vulnerabel eebe sinn, fir mat hinnen ofzeschätzen, wat do dat Einfachst ass, dat Effizientst ass. An do ass dat doten och sécherlech eng Pist, déi mer wäerten dës Woch duerchdiskutéieren.
En anert Thema nach, Däitschland huet elo ugefaangen Antikierpermedikamenter anzekafen. Huet Lëtzebuerg och schonn doriwwer nogeduecht? Mä mir dat och? Nee, mir haten haut nach eng Concertatioun dodriwwer. Mir sinn der Meenung, datt dat nach verfréit ass, datt nach keng Zouloossung och do vun der europäescher Medikamentenagence. An esofern ass bei eis d'Direktioun vun der Santé haut zur Konklusioun komm, datt dat à ce stade nach ze fréi ass. Mir suivéieren dat natierlech am Detail. Mir sinn op alle Fall net an enger Positioun, wou mer haut géife soen, mir maachen do eng Exceptioun, eng speziell Zouloossung fir Lëtzebuerg. Mir waarden, Stand haut, mat deenen Informatiounen, déi eis virleien, sécherlech nach op eng Zouloossung vun der EMA oder aner nei Erkenntnisser do ronderëmmer, iert mer esou eng Décisioun géifen huelen a vertrieden och. Okay, merci. Merci.
Mir soe Merci.